Дамира, сиңа соравым бар. О, бик авыр сорау булды бу. Менә шулай итеп әлегә канәгать. Ә, Театрда. Театрда, әйе. Ярап, м, ничек дип әйтим?
Кадерле тамашачыларыбыз, сезнең игътибарыгызга Нур театрының яңа проектын тәкъдим итәбез. Соравым бар дип аталган Әңгәмәләр сериясен кабул итеп алыгыз. Һәм бүгенге кунагым Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисткасы, җырчы Дамира Сәитова. Исәнмесез, саумысыз? Дамира, сәлам.
Сәлам.
Дамира, сиңа сораум бар. Иң башлап җибәрик әле, хәлләрең ничек? Э, хәлләрем Аллага шөкер, бик әйбәт, рәхмәт. Дамира, бүгенге көндә син нәрсә өстендә эшлисең? Мин күреп калдым, күз кырые белән ниндидер репетиция бара. Ә, театрда.
Театрда, әйе. Әлбәттә, театрда эш туктап тормый бит инде ул. Әйе. Әле яңа гына без яңа гына премьерабыз чыкты бит Айгөл иле. Ул чыкканнан соң без әле ял иттекме, юкмы, инде менә икенче спектакль башланды, Аллага шөкер. Тилеләр без тилеләр дип аталган спектакльгә тотындык әле Аллага тапшырып. Яңгышмасам, бу яңа елга безнең тамашачылар өчен бер бүләк булачак, әйме? Алла нәрсә, әйе, аның яңа ел хатын-кызлар өчен яңа ел әкияте дип бирә яңгышмасам, баш режиссерыбыз Байрас Надымович. Әйе, чынлап та шулай дип әйтергә дә була, чөнки аның сюжеты буенча да яңа ел темасы яңа ел темасы күтәрелә яңа ел алдыннан булган шушындый бер э, маҗаралы хәлләр турында дип кенә әйтсәк тә дөрес була торгандыр Кызык, кызык.
Көтәбез инде алай булгач. Декабрь айлары җиткәнне шулай бит. Әйе. Дамира, сөйлә әле менә, мин синең турыда күп кенә э, мәгълүмат белгән кебекмен, тик шулай да бер э, нәрсәне синнән сораганым юк. Ничек актриса булып киттең син? Бу синең балачактан, ох, менә мин үскәч актриса булам дигән берәр теләгең идеме соң? Әллә язмыш кушуы булдымы соң? Балачак теләгем дип әйтсәм дә алдашу булмас мөгаен, чөнки Бала чакта без бик үзем дә бик шундый иҗади гаиләдә туып үскән. Иҗади дип әйтү дөрес тә түгелдер. Музыкаль гаилә дип әйтергә кирәктер, чөнки әти-әнием алар үзләре артист булмасалар да бик матур җырладылар, гармунда уйнадылар. Шуңа күрә менә шушындый гаиләдә үскәннән соң да дыр инде безне бәләкәй чакта гел концертлар күрсәттерә торганнар иде бит инде һәрвакыт Ул заманда бигрәк тә шулай балалар без концерт куеп үстек әй бит. Баян уйныйлар иде. Һәрбер гаиләдә гармунда уйнаучылар. Кунаклар килсә балалардан җырлаталар иде бит инде, шигырьләр сөйләтәләр иде. Бездә дә шундый хәл була торган иде. Мич артыннан чыгып.
Әйе, шо мич тора, стена белән мич арасында чаршау, шул чаршаудан чыгып концертны башлыйбыз бит инде. шулай итеп концерт куя торган идек анысында әйтергә кирәктер мин бик ояла идем шул чакта минем бер дә шулай жырласым да килми торган иде шигырь дә сөйлисе килми иде Әмма ләкин үзебез генә кызлар, малайлар җыелган вакытта, туган көннәрдә без менә шулай концерт куешып уйный торган идек инде. Шунлыктандыр да бәлки. Аннан соң без мәктәптә, класста да аз бала уку сәбәпле безне һәрбер мероприятиега, һәрбер чарага ала торган иделәр. Теләсәң теләмәсәң дә концертны алып барга да туры килә иде, җырларга да, биергә дә туры килә иде безгә. Шулай Еллар үтә-үтә мәхәббәт белән яшәгәнбез инде сәхнәгә. Әлбәттә, ул минем балачак хыялым иде, ләкин мин авыл баласы бит, шунлыктан гына ничекте инде ул Илеш районының бер бәләкәй генә торачы авылында үскән Дамира артист булып китә ала дигән әйбер ул Теге чын барлыкта була торган хәл кебек түгел иде миңа калса. Шуңа күрә мин инде үзем башта беренче классларда укытучы булам, булырмын инде дип уйлый идем инде, авылда калырмын дип уйлый идем. Шуннан соң районда бии башлагач, анда концертларга чакыра иделәр, анда җырлап биеп йөрегәч, инде ничектер шулай да Уфага, башкалага якынайдык бит инде һәм шунда минем абыем да укып чыкты сәнгать институтында, ике туган апам укып чыкты сәнгать институтында. Менә шулар минем ничектер мине якынайттыдыр сәнгать дөньясына. Мин аларга кунакка бара торган идем. Шуннан анда бит инде артистлыкка, актерга, актерлык факультетында, отделениесында укыган студентлар белән күрешә идем, театрга йөри башладым. Шул бигрәк тә якынайтты. Әмма дә ләкин бары бер тормышка ниндидер Ничек дип әйтим, нинди күз белән, караш белән карау, ниндидер бер әтиләр әйтүе буенча да бит инде абыйлар әйтүе буенча да шулай да шулай ук артистларның тормышын күреп тә мин үзем өчен инженер һөнәрен сайларга булдым. Инженер. Безнең Уфадагы башка дәүләт университетының читтән торып гомум инженерлык факультетына укырга кердем. Шул укыдым, әмма ләкин Сессияләр вакытында бер дә сәнгать институты янынан үткәндә керми калмый торган идем. Кереп, аларның расписаниеләрен карыйм. И, монда укысам, мин җырлап, биеп кенә укыр идем дип уйлыйм инде. Шуннан соң менә шушы тарту бик тә көчле булгандыр. Университетның 6 курсында мин беренче курска сәнгать институтына укыра кердем. театр бүлегенә. Син беренче укуыңны укып бетердем дигәндә укырга кердең Әйе, әйе, алтынчы курс, анда безнең диплом яза торган курс иде инде ул, күбрәк. Ну, шулай да сессияләр бар иде, экзаменнар бар иде. Сессия вакытында бик кызык була торган иде инде. Монда килеп теге гуманитар э, предметларның экзаменнарын бирәм, тиз генә йөгереп университетка барып икенче предметларны биреп килеп, шулай бер ара икесен бергә алып барырга туры килде бер юлы. А, димәк, Дамира Сәйтованың бүгенге көндә ике дипломы бар. Әй. Дамира Сәйтовабыз артист булып китмәсә, җырчы булып китмәсә, ул мөгаен бик яхшы инженер чыгыр иде әле. Белмим, белмим. Бик кызык бит бу Дамира. Яңышмасам, син татар кызы конкурсларында да катнашып йөргәнсең, шулаймы? Әйе, 98 елны булды. Шулай ук ансы да бик ничектер уйламаганнан гына кереп киттем инде анда да. Чөнки Уфага килдем, сессия вакыты бара. Шуннан мине Идрис Калимуллин үзенең Сәяр эстрада театрына чакырып алды. Әйдәле гастрольләр бар, безнең белән йөрисең килмиме дигән э, шундыйрак тәкъдим ясады и бит. Шуннан мин ризалаштым. Аннан соң ул гастрольләр безнең үзебезнең Илеш районына иде, шуңа күрә миңа авырлыгы юк иде моның. Шул вакытта Безнең Уфада Нәүрүз гүзәле 98 шушы татар кызларының чибәрлек конкурсы дип әйтәбез мин дә аны бит гүзәллек конкурсына әзерлек бара иде безнең белән бергә эшләгән марс абый сафиуллин аларга бию куя иде миңа әйтәйін дамира сеңлем менә кызларга бию куям мин биеп тә йөрим бит инде әле ул вакытта мин яйгыр халык биюләре ансамблендә дә бии торган идем шушы биюләрне куюда миңа ярдәм итәлмәссеңме дигән сорау белән мөрәҗәгать итте дә инде. Мин әйтәм, әйдә, Марсабый, барам, кызларга күрсәтәм. Ул инде э, теге движениелар күрсәтә, мин алар кызларга моны күрсәтеп, өйрәтеп алам инде. Шулай эшлибез. Шуннан соң уйлыйм да, нигә кызлар менә э, гүзәллек конкурсында катнаша, ә нигә мин катнашмыйм дип уйлыйм үземчә. Мин дә катнашасым килә дим бит инде. Шулай торып үзем сизмәстән кердем дә киттем шул конкурска. Һәм шул шул конкурска үзем кереп киттем дә, шунда Аллага шөкер гран-при яуладым. Ис китмәле, алай икән. Ничектер бер әйе мөгъҗиза булды инде ул үзенә күрә. Чыннан да бу бит Ходай Тәгалә кушу димичә мөмкин дә түгел. Бу үзең уйламагансың бит син башта. Ничектер менә чынлап та үзе шулай алып кереп китте язмыш. Һәм шул миңа бер этәргеч тә булгандыр. шушы сәнгать дөньясына кереп китәргә, чөнки мин шунда үзебезнең ул вакытта Нур театрында э, директор булып эшләгән Урал Рахматулла улын күрдем. Ул миңа, нигә сиңа, нигә син театрга килмисең? Әйдә театр бүлегендә укы. Менә быел безнең группа җыелачак, э, Нур театрына махсус группа җыячакбыз дигән тәкъдимнәр әйтте. Алар барысы да миңа кереп-кереп барган инде. Һәм шуңа күрә җәй көне мин инде чынлап та имтиханнарга әзерләнеп, параллель рәвештә шулай ук менә шушылай театр дөньясына кереп киттем дамира ничәнче елдан син нур театрында эшләп йөрисең туксан
тугыздан официальдер ул туксан сигездә мин эшли идем инде ул вакытта ул безнең вспомогательный ничектер э, курслар бар иде шунда булганмындыр инде менә туксан тугызда кереп эшли башладым аның дәверендә инде укыдым яңадан биш ел бит инде бер яңадан укып чыккансың яңадан биш ел укып чыктым әйе аңлашылды ә, менә 99 98 99 елдан эшлим дисең шушы еллар эчендә бик күп рольләр башкарылгандыр бит башкарылды инде аллага шөкер бик күп рольләр дә булды бик күп концертларда катнашырга туры килде Үземнең махсус концертымны да эшләдек, Аллага шөкер, шушы театр сәхнәсендә. Э, аннан соң ул дәвергә минем әле 6 ел бала белән утырган елларым да керә, өчәр-өчәр ел бит инде. Менә ул елларда мин әни ролен башкардым, шуңа күрә театрда эшләмәдем дип атала бит инде ул вакытлар. Дамира, менә ул инде сез өйрәнгән сорау. Сез ул сорауны күп артистлар яратмаганын да беләм, тик шулай да сиңа мин шул сорауны биреп карыйм әле үзем. Менә Йөзеп кенә, рәхәт кенә итеп уйнаган ролеңне әйтә аласың, бармы шундый? Бар. Әйтәсеңме соң? Әйтимме соң?
Бар, әйтәләм чынлап та. Шушы рольне эшләгәндә минем белән нәрсәдер булды. Ничектер мин үзгәрдем, сәхнәгә карата үзгәрешем, үземнең эчемдә ниндидер бер үзгәреш булды. Ул Хай Вахитның Туй алдыннан дигән спектакль өстендә эшләгәндә беренче тапкыр без менә баш режиссерыбыз Байрас Надымович белән эшләдек монда. Шул вакытта мин ниндидер һәр вакытта да үземдә тойган, сизгән курку хисен үземнән атып бәрә алдым. Барыбер менә нидер роль эшләгәндә куркасың, килеп чыгыр микән, дөрес бара микән, дөрес эшлим микән, ә бәлки былай эшләргә, бәлки былай эшләргә төрлечә уйлыйсың бит инде, әйбит эшләгән роль өстендә эшләгәндә. Һәм ниндидер һәр вакыт курку һәм икеләнү була торган иде. Ә менә бу рольне эшләгәндә Менә шушы хисләрдән ничектер арындым. Һәм йөзеп эшләр эшләдек дип әйтсәм дә, мин ялгышмам. Әлегә булса да шушы туй алдыннан спектаклендә рәхәт. Чөнки һәрвакытта да миңа шундый итәгатьле генә, матур гына, акыллы гына кызлар ролен бирәләр Син иде. инде үзең, әйе, тәртипле, Ә монда бит инде искитмәле, әйе. йолдыз роли, ул шундый Әйе. кыз, әйбәт, ул лидер, ул Контраст беркемнән бар дә бит инде. куркып тормый. Әйе, менә Гомергә дә тормышымда шушы хәлләрне кыланмаган әйберләрне мин менә монда сәхнәдә кыланам. Йолдыз ролен бит аны караңгы дип әйтеп булмый. Ләкин ул шул тиклем шук, шул тиклем чая ул. Чая, беркемнән дә куркып тормый ул. Менә шундый. Әйтәсе сүзен әйтә, уйлаганын әйтә. Без күп вакытта уйласак та бит инде менә авызны йомып куя торган гадәтебез бар. Аның йомылып тормый, барысын да әйтә. Ничек уйлый, теләгәнен эшли. Эшли алмаса да тырыша, менә шундый сыйфатларга ия булган образ. Шуңа күрә бәлки миңа кызык булгандыр. Дамира, син әйтеп үттең бит инде ике тапкыр өчәр-өчәр ел әни булып, әни ролен башкарып, декретта ял иттем дисең. Менә син күптән түгел генә чыккан Ойгелиле спектаклендә әни ролен, Зөлхәбирә ролен уйнадың. Үзең әни кеше буларак, бу роль сиңа ничек бирелде, нинди авырлыклар тудырды?

Баласы аның өчен булса, ул баласы өчен гомерен бирергә әзер кеше, җанын бирергә әзер кеше бит инде бит ана. Шуңа күрә менә шул иң югары аналык хисе ул Зөлхәбирәдә дә бар. Әлбәттә, юкка гына кайтмаган бит шундый кыенлыклар күреп кайткан ул баласын күрергә, баласын үзе белән алып китәргә, үзенең тормышында аның булуын теләгәнгә күрә. Шуңа күрә мин Дамира әни белән Зөлхәбирә әнине бергә куя алмыйм. Без икебез ике дөньяда яшибез. Шуңа күрә, әмма ләкин бары тик әнә шул бөек ана хисе булуын гына әйтер идем. Аңладым.
Алай булгач, менә син укын өстендә уенда да әни ролен, анда үги әни ролен башкарасың. Менә ничек уйлыйсың, ә син менә Зөлхәбирә белән үги ана роле анда кем әле син, э, кем исемләре ул синең? Гөлсем.
Гөлсем.
Гөлсемне аларны менә ничектер чагыштыра алыр идеңме? Юк, шулай ук чагыштыра алмас идем. Шулай ук алар төрле заманда яшәгән, төрле психологияле хатыннар. Зөлхәбирә белән Гөлсем арасын караганда бит бер-берсендә әлбәттә шул ук ана хисен әйтер идем мин. Гөлсемнең үз кызына булган мәхәббәте ниләр генә эшләргә мәҗбүр итми бит. Ул бит үз баласы өчен тырыша, үзе өчен тырыша. Зөлхәбирәнең икенчерәк аның Миссисы икенчерәк, психологиясе икенчерәк, ул күпне күргән, күп пленда булган фашистлар белән күрешкән кеше ерак әллә кай үлем белән очрашып кире бу тормышка кайткан кеше бит инде ул зөлхә бирә шуңа күрә ул икенче кеше ә гөлсем ул байлыкта яшәгән рәхәт тормышта яшәгән хатын шуңа күрә аларны мин шулай ук бер берсенә якын куймас идем Икесе ике юлдан барган хатыннар дип әйтер идем. Ансы шулай, тик э, менә аналык хисе. Син әйтәсең, Гөлсем дә үз баласына була тырыша дисең. Һәм Зөлхәбирә дә ничә еллардан соң үз баласы янына кайта бит инде. Әйе, әйе. Шул яклап булса да, алар бәлки менә ана роле, ана Әл, образы. Әлбәттә, ана образы, нинди генә ана булса да, ул ана булып кала баласына. Һәрвакыт баласы әйтүемчә якын,

театрда син әни ролен э, күп кенә башкарасың икән әйе үзем дә шуңа аптырап торам ә менә тилеләр без тилеләрдә кем булып уйныйсың соң син кем ролен башкарасың анда да әни түгел түгел анда әни түгел анда мин әле кияүгә чыкмаган яшь кенә бер кыз яшь дип әйтим әле ярый яшь булсын да инде яшь әле ул кияүгә чыкмагач яшь була шулай инде әлбәттә аңлашылды ярый дамира беләсеңме менә э, казанга да син белән еш кына барабыз бит инде Күп Камал театрында ә, синең чыгышларың тыңларга туры килде, кемнәрдер котларга барганда. Ә, мин тамашачылар арасында тыңлап отырам бит инде. Ә, гадәттә тамашачылар арасында тыңлаганда, анда Камалның зур яшьтәге артистлары да, "О, бу кем? Моның тавышы бик көчле бит, бик моңлы бит" дип, менә шушы гомере буе сәхнәдә уйнап, эшләп йөргән артистлар синең тавышыңны бик югары бәялиләр. Син артист, э, менә җырчы буларак үзең үзең белән канәгатьсеңме? О, бик авыр сорау булды бу. Әлбәттә, шундый зур артистларыбыз миңа шундый зур бәя бирә икән, бу бик тә куанычлы минем өчен. Э, күңелдән генә, эчтән генә рәхәтлек тоеп торасың андый вакытта. Әйе, әлбәттә, алар үзләре дә килеп миңа шулай Шушы фикерләрен җиткерделәр, котландылар. Бик э, Галискар Камал театрында гастрольләр вакытында да, менә шушындый котлауларга баргачтан да. Әлбәттә, ничек күңелгә рәхәт. Моны ишетү, үзең өчен ниндидер канәгатьлек аласың. Ә җырчы буларак мин үзем белән канәгатьме дигән сорауга юктыр канәгать түгелдер дип әйтәсем килә, чөнки Шулай килеп чыкты тормышта, мин театр сәнгате белән җыр сәнгатен бергә алып барырга тырыштым. Ул теге ике куянның койрыгын бер юлы тоту кебегрәк булып чыга инде, бит шуңа күрә һәр берсенә дә үзеңне бүлдерергә кирәк. Ә алар һәр берсе, менә бәләкәй бала кебек, һәр берсенә син бар тәнеңне, җаныңны, бар көчеңне биреп эшләгән вакытта гына 100% канәгатьлек аласыңдыр дип уйлыйм. Шуңа күрә, әгәр дә инде мин җыр сәнгатеннән генә барсам, әлбәттә, болай гына эшләмәгән булыр идем дип әйтәсем килә үземә, шулай дип ышандырам инде. Күбрәк тырышкан булыр идем, күбрәк җырлар иҗат иткән булыр идем, күбрәк бәлки вакытымны ул якка биргән булыр идем әй бит. Шул вакытта бәлки канәгать тә булган булыр идем. Шулай үзем өчен шундый юл сайлап алганмын бит инде. Шуңа күрә канәгать түгелмен. Уф, дип утырмыйм инде. Аллага шөкер. Җыр сәнгатендә дә мине беләләр, яраталар. Тамашач, үз тамашачым бар. Алар миңа һәрвакыт рәхмәтле шуның өчен. Мин аларга рәхмәтле. Театр сәнгатендә дә менә әкренләп шушылай барабыз. Әлбәттә, миннән күп сорыйлар, бәлки берәр кайчан син берсен генә сайларсың дип. Әле андый нәтиҗәгә килеп җиткәнем юк. Менә шулай әлегә канәгать. Ярый, бик яхшы. Синең театрдагы рольләреңдә бик җырлы рольләр бит инде. Күпчелек син җырлый торган рольләрдәсең. Мин үземчә аны бик яратып та бетермим. Чөнки Шушы образ тудырган, тудырып, ниндидер бер образда булган Дамира җырлый башлагач, мин куркам тамашачы Ага, Дамираны тартып ала шул образ эченнән э, үзенә. Шуңа күрә Сәйтованы чыгара э, инде үзенә. Сәйтованы чыгармасын өчен мин үземнең образларымның җырламаганын яратам да. Бик кызык фикер. Мин уйлаган да булмады. Чөнки Дамира җырлый башлагач, алар бит мине шул Эстрададагы Дамира Сәетованы күрә кебек миңа калса, әз гына алып чыгып китә кебек үзе өчен. Шуңа күрә җырламаса да бик канәгать. Җырласа да. Җырласа да ярый. Җырлаганда мин әлбәттә театрда эстрададагы җырлаган кебек җырларга тырышмыйм. Ул бит образның җырлау һәр вакытта да шушы булган ситуациядән чыгып җырлый. Әлбәттә. Әлбәттә. Һәм ул э, махсус шушы образның карашы. Җырда чагыла. Шуңа күрә шул образдан чыгыбрак җырларга тырышам инде. Дамира булып түгел. Аңлашылды.
Менә синең әле шушы көннәрне клипларыңны карап утырдым, интервью әзерләнгәндә, аралашу әзерләнгәндә бик күп исемә төште. Теге Доладан, Коладан дип бер җырыгыз, ирең белән бер ягышмаса беренче клибыгыз, бер иң беренче. Әйе, иң популярлык яулаган иң беренче җырың бай ул син ягышмаса. Әйе, таныштырган тамашачы белән. Әлеге көндә нинди яңа җырларың бармы? Хәзер генә тамашачыларга әйтеп, менә алар ютубка ма кайдадыр кереп, синең шушы җырыңны карый, тыңлый алыр өчен. Бар, әлбәттә.
Әле эшләнергә, эшләнеп кенә, менә эшләнергә әзерләнгән генә җырларыбыз да бар, Аллага шөкер, клипка әзерләнгән дип әйтәсем килә. Инде минем репертуарда җырлар күбрәк Матур тормыш, матур мәхәббәт, кем, туган якка, әниләргә багышланган. Күбрәк җырлар булды әй бит репертуарымда. Ә инде хәзер ничектер шушы җырлар арасыннан яңа җырларымда азрак драматизм кертергә уйлаган шундыйрак җырларым бар. Э, син драматизм дисең икән. Әллә мин әйтәм, Бу рок элементлары дип әйтмәс микән дип аптырап утырам. Рок җырласам, мине тамашачым аңламас. Шаяртам әлбәттә. Әйе, бәлки аңлар да аны аңлата белсәң. Аңлата белеп буламы соң әле аны рокны хәзер инде? Нәрсә дип әйтәсем килә? Э, Алла бирсә булыр, менә әле шушындыйрак соңгы җырларым лирик драматик яктанрак ачылганрак җырлар булыр алла бирса ә инде иң соңгы тапкыр төшергән клипыбыз казанда төштек исемдә дип атала Аны менә сез әйтмешли шушы интернет челтәрләрендә табып була торгандыр. Табып була. Мин карыйм, тыңлыйм, бик моңлы җыр. Шуннан соң мин синең беләсең нинди җырыңны яратып тыңлыйм һәм карыйм. Туган якка кайтканда дип атала анысы. Бик кызык кына, җылы гына клип. Ә, Үзеген дә күрсәтеп үтербез әле сезгә. Туган якка кайтканда дип аталган бу җырыбызның авторы Урал Султанов. Шушы көннәрдә генә без аның

ул да миңа шулайдыр дип ышанам иң беренче бу ышаныч бит әйе ә, аннан соң нинди генә зур зур артистларыбыз җырламады аның җырларын җырлый җырламады дип әйтү дөрес түгелдер җырлый бүгенге көндә гөрләп бара һәм халык бик нык ярата аның җырлары искиткеч матур дамира менә ничектер төгәлләп сөйләшүебезне әңгәмәбезне төгәлләбрәк бер сорау бирәсем килә сиңа бүгенге көндә дамира сәитова Кеше буларак, үзенең тормышы, эше белән канәгать ди аласыңмы? Ди алам.
Без сайлаган юл, үзебез сайлаган язмыш. Шуңа күрә мин инде беркайчан да зарланып утырырга яратмыйм. Аллага шөкер, ә нәрсәгә зарланырга соң? Саубыз, сәламәтбез, исәнбез, гаиләләребез бар, Аллага шөкер. Балаларыбыз бар, яраткан эшебез бар. Шуңа күрә ничек канәгать булмаска мөмкин? Ул бу мөмкин, ул канәгать булмаска да мөмкин, әй бит, кайбысы бер теге алам аякларны гына күреп йөрсәң, канәгать булмыйсың. Шуңа күрә бүгенге тормышта әгәр дә син ул теге кырын якларын күрергә тырышасың икән, җитәрлек алар. Күрмәскәрәк тырышырга иде. Матуррак якларын күрсәң, ямьлерәк яшәргә, рәхәтрәк якларын күрсәң, ямьлерәк, яратыбрак яшәсәң бу тормышта рәхәтрәк.